Terciman, Musulmanlar arasında faydalı ve medeniy malümatlarnıñ devamcısı olıp ve şu cümleden ruslarnı da olarnıñ dünya baqışınen tanış etecektir. Müim işini mesüliyetine alıp, cemiyet arasında itibarlı insanlarnıñ sayısı az olmaz. Muarririyet özüni böyle ümütnen bekitti. Bu kibi muarrirniñ sözlerinen yüz otuz eki yıl evel Terciman gazetası çıqmağa başladı. Bu gazetanı şanlı tarih bekley edi. Gazetanıñ birinci sanı aprelniñ onunda biñ sekiz yüz seksen üç senesi çıqtı. Gazetanıñ teşebbüsçisi, ulu cemaat erbabı ve publitsist, neşirci, yazıcı İsmail Gasprinskiy oldı. Çoq yıllar devamında Terciman Rusiyeniñ ikâne türkiy gazetalarınıñ biri edi. Gazetada insanlarnıñ hayatı qırımtatar ve rus tilinde basıla edi. Başta bu, aftalıq mecmua olğan edi, soñra gazeta aftada üç kere çıqmağa başladı. Ve soñra gazeta er kün çıqaydı. Gazeta Gasprinskiyniñ ömüri soñuna qadar, yani biñ doquz yüz on dört senesine qadar çıqaydı. Soñra daa dört yıl gazeta onıñ oğlu Rifatnıñ muarririyetinde çıqmağa devam etti. Tercimannıñ yigirmi yıllığı, yani biñ doquz yüz üç senesi, umum milliy forumğa çevirildi. Böyleliknen Gasprinskiyni Rusiye musulmanlarnıñ babası dep adlandırmağa başladılar. Böyleliknen, Qırımnıñ yüz yılığında tamır halqta öz gazetası peyda oldı. Bir qaç künden soñra, bir de bir tercimannıñ yayınlavında ritorik sual qoyuldı, sual böyle yañğıradı. Daa ne vaqıt bizler. Caillığın qaranlığında yaşacaqmız. Öz közlerimizni açayıq, özümizge baqayıq ve diger halqlarnen özlerini teñiştireyik. Er şeyniñ ocası ve ustası bu, bilgi. Avropa tsivilizatsiyasınıñ eserleri yipten başlap iynege qadar ögrenile. ve teşkil etile bilgük içünen. Öyle olsa, ne içün bizler areketlerni yapmayıq? Bu neşirniñ esas printsipi ve şeerini ulu maarifçi Gasprinskiy ifadaledi. Beşikten tabutqa qadar ilimge Ögrenmege kerekmiz. Venişirniñ daa bir şiari böyle edi. Quran, bizim muqaddes kitabımız. O bizlerni ögrenmege çağıra, çalışmağa ve eyilikke çağıra. Maarifçilik insanlarğa hızmet etmege ögrete. Quran ve maarif bir-birine keder etmeyler. Bedenniñ yahşılığı bu, bilgidir. Amma neşirniñ qayd etkenine köre, tatar ocasınıñ emegi pek ucuz. Tatar ocası kibi unutılğan ve qaqılğan daa ne ola bile? Böyle Terciman gazetasınıñ maqalesinde qayd etile. Kerçekten de, fuqare oca nege ügrete bile, dep sual bere Terciman. Er bir devri neşiri kibi, gazeta Qırımda yüz bergen hayatını ifade ete. Biñ sekiz yüz seksen dört senesinde martnıñ sekizinde Terciman gazetası Keyfe civarında yerleşken Köktaş köyünde açılğan oquv yurtu aqqında ikâye etti. Açılışına otuz üç yerli Qırım tatar talebeleri toplandı. Oquv yurtu qaznasınıñ parasına ve yerli insanlarnıñ yardımınen açıla. Zengin mırzalar yañı mektebne yardım etmege vade ettiler. Şerefli bir şeydir, talebeler olmasına devamlı çalışmaq kerek. Neşirde Qırım tatarlarnıñ un mevzusı olğan edi. Oktâbr ayında biñ sekiz yüz seksen beş senesinde gazeta Zıncırlı medrese muşgul aldı olğanını qayd ete edi. Dört yüz yıl evel Qırımnıñ ekinci hanı Mengli Giray milletini oqutmaq ve maarif etmek içün Bağçasarayda salmaqlı taştan yapılğan medrese ve onıñ içinde çeşme qurdı. Han mahsus dürbede defn etildi. O sanki oquv zamanını köz ete edi. Amma bizim nesilimizge ruhiy tesiri az sezile. Han bunı körip ne tüşünür edi aceba? O bizim ve medreseniñ alını körip, arqalaramızda nogayklarnı ipratır edi. Qırımnıñ daa bir hasta mevzularından biri, bu qırımtatarlarnıñ topraqsız alı ve fuqareligi. Bu problemalar tercimannıñ ilk sanından başlap müim mevzularından biri oldı. Atta tercimannıñ tesisçisi İsmail Gasprinskiy topraq aqqında böyle yazğan edi. Aman oğlum, satma saqın elindeki toprağı. Anañ kibi seni besler. Bereketli quçağı. Pıçem, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil, rezil olma saqın, satıp, ana toprağı. Yedikleriñ, içtikleriñ ep bu topraqtan kele. Cebiñdeki aqçaları sana bu topraq bere. Alma, armut, arpa, boğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdigi baylıq. Satma saqın toprağı.
Neşirlik topraq meselesini vaquf topraqlarnen çezmege teklif ete edi. Böyleliknen topraqsız qırımtatarlar topraqqa nail olalar. Şunıñ içün gazeta müsbetliknen böyle kibi teşebbüslerge baqıp, Devletni bu kibi meselelerni çezmege çağıra edi. Qırımda topraq meselesi on doquz asırda, inqilâp zamanında ve bundan soñra böyle de çezelmedi. Diqqatnı celp etken daa bir müim beyanat fevralniñ biñ sekiz yüz seksen altı senesine ait. Bundan oquyıcı ögrene. Fevralnıñ dörtünde Bağçasarayda ilk sefer qırımtatar tilinde sanalaştırma taqdim etilecek. Meraqlısı şu ki, spektaklde Tiflisten ermeni artistler iştirak ete ediler. Gazetanıñ bergen malümatına köre, bir qaç künden soñra spektakl qırımtatarlarından ğayrı yunan ve karay yaşlarınıñ diqqatını celp etti. Sentâbrniñ yigirmi birinde biñ sekiz yüz seksen altı senesinde gazeta oquyıcılarğa hatırlata, çerik asır evil Türkiyege qırımtatarlar icretke çıqmağa mecbur oldı. Ğurbetlikte biñlernen semetdeşlerimiz elâk, berbat oldı ve digerleri keri qayttılar. Er bir insan tınçlıqnı ve raatlığını qaçuvından degil de, öz tuvğan toprağında tapmaq kerek. Bu fikirler bugün de aktual. Meşur tatar publitsisti Camal Validi Terciman gazetasınıñ muarriri İsmail Gasprinskiy aqqında böyle ayta edi.
Onıñ gazetası aftada Bir, eki nushanen çıqa edi. Amma onıñ faydası Novoye Vremya ve Tayms köre biñler kere faydalı oldı. Çoq yıllar keçti, onıñ körümli işleri daima köz ögünde öse edi. Terciman gazetasınıñ tesiri altında Rusiyeniñ çeşit köşelerinde yañı mektepler ve hayriye müessiseleri açıla edi. Ebediy hayat başlandı. Rusiye musulmanları Terciman gazetasınıñ vastasınen bir-birinen qonuşıp, tanış ola ediler. Gazeta bilgilerini mükemmelleştirmege avesligini aça edi. Digerlerini cemaat işlerine ve edebiy-pedagogik faaliyetine. Yıllar keçkenine baqmadan, Gasprinskiy onıñ ğayelerini tarqatqan yüzlernen tarafdarlarnı taptı. Valideniñ sözlerine köre, biñ doquz yüz beş senesinden soñra terciman umumiy manasını az olsa da, amma coydı, lâkin İsmail Gasprinskiyniñ adı Rusiye musulmanlar arasında itibarlı oldı. Gazetanıñ yigirmi beş yılığında minnetdarlıq sözleri qazandı. Gasprinskiyniñ vefatı musulman cemaatçılıqqa gürülti kibi tesir etti.
Böyleliknen er bir neşir, muarrir ve er bir gazeta böyle kibi taqdirni arzu ete. Asırlar keçkenine baqmadan, tercimannı daima güzel sözlernen hatırlay ediler.